Abusua don't forget to click like and share. Ɛnɛ wokɔpie mu wɔ tiktok ababaawa bi a waba a wagye din papaapa seesei wɔno na ɔtrɛndeɛ ne din ne ɔhemaa bɛti na ababaawa yi atwerɛ mu a na kyerɛ sɛ kɔnhyira a wɔyɛ gospel musician ɛne no akɔ akɔdedadeda Wɔ bɔgɔ so a abranteɛ no maa no sika ten cedi, styles ahodoɔ a wɔyi yɛ wɔn ma no so na ɔhange ne nan na wɔgu afunie na ɔde ne ti si fam, acrobatics ahodoɔ ne nyina akyire ten cedi na ɔde maa noɔ. Na ten cedi no a ɔde maa no na ɔkyerɛ sɛ ee abranteɛ deɛ bɛn no no ɛsua menfa nyɛ hwee ɛna ababaawa yi wabere no ara na kyɛ sɛ aduane a wɔdii yɛ nsesɛɛ kaeɛ. 60 Ghana wɔde kaa ho maa no a ɛbɛyɛɛ 70 Ghana ɔde kɔe na ɛkɔwia ase ɔfrɛ aberanteɛ yi a wɔmfa. Wɔkyerɛ mu aberanteɛ no hyɛɛ ne bɔ sɛ Buronya no a ɛreba yi no anka ɔma no 2000 ɛyɛ tete sika 20 million na ɔde akɔdi Buronya nanso ɔwɔɔ ne wieeɛ no 70 cities na ɔde maa no. Ɔse mefrɛ wo mɛfrɛ wo nanso ɔfrɛ no a wɔmfa ɔfrɛ ɔse menim wo ɔse hwɛ wonim me sɛ sase aberɛ atwe honam nsen na wo koraa wakɔsua wo kuma na ɛmu bɔn sɛ bi kafra mante dɛ Wo maame deɛ nso bɔn, ɛno na agye abaayewa yi sɛ ɛkum omuni a wɔnte aseɛ. Waboro aberanteɛ yi nnua. Ɔkyerɛ a wɔregye no 500 million, wɔwɔ bere no wɔbere no 50,000. Ɛnɛ yi ɔsɛ ɔgye 5,000 Ghana cedis, 50 no wate so aba 5,000. Na amanfo a ɛwɔ TikTok adi kan ama no 3,500 ɛsɛ 2,000 wɔmfa nwɔdwo ne kora na 1,005 no deɛ wɔmfa nna ne duabɔ nanso ɔkyerɛ mu a Ɔse nea ɔda no dua no sɛ sɛ Kwadwo Nhyira ngye antum sɛ wafa no deɛ a ɛne aduabɔ no ɛnyɛ yie ɛno nti wakɔpiem ɛwɔ Sompa ɛma Sompa nso ɔhene ni adadwo atena ɛyɛ nsɛm no so nanso abaayewa no sɛ daa ne da tenana na tenana ne sika no deɛ wɔɔgye na mame mfa wo mfa mu Mede wo wura mu ama woatie firi ababaawa no dua a wɔbɔeɛ, nsɛm a akɔnhyira bɛkaeɛ, sompa a wɔkɔtenaeɛ ɛne nnɛ na yɛakɔ akɔwie. Amanfoɔ bi mu kyerɛ mu a ɛyɛ TikTok hɔ, sɛ nsɛm bi rekɔ so na ɛkɔpie radio station no so a, ɛyɛ a na ante nane mama efe ɛne ɔhene ni na ɔmato wɔn bo ase ahwehwɛ mu because anyɛ yie a saa mmaayewa no ɛgu hɔ no deɛ wɔpɛ trend no nti wɔde wɔn asɛm ba no anhwɛ wɔde bɛba abɛgu w'anim ase. Na ahwɛ abaayewa mfie a wanya adu nwɔtwe na wɔte nsɛnneɛ so na wɔkyerɛ ha wɔ abarima si fa ne ne da a yɛbaabaa ne nan mu a ɔkyerɛ a wayɛ family planning akeka ho a na ɛhu sɛ yes waba paa yie wɔbɛdwam adwim apusam ama mu akokwa nti wo a bɛba bɛfa no deɛ na neɛ obi ka yɛkyɛ bɛhu ne wura na wɔabrɛ yɛnkɔ yi ne yɛnkɔtie mmara Mekɔ hyiaa no koraa de wa na osi ne me kasa koraa na ayɛ sɛ ahyɛwɔni bi na ɔbɛfa ne me awo sex ntɛntɛm na mekɔ ɔno na okay nti otua wo ka deɛ a mhm. anka wo ne ni asɛm ne ne ne problem ɔde wo di boɔ ɔsɛ first first one deɛ ɔde wo di boɔ ɔde me di boɔ sɛ ɔmo ɔsɛ two thousand ɔde wo de wia so ɔde wo di boɔ mm. ɔde wo bɛdan de wanfa wɔn di boɔ bia ɔsɛ ɔbɛpɛ kakra ma ɔno da yɛ dɛ mede di boɔ nya sɛ ɔna ɔde ma ɔyɛ wa ngye sɛ seventy seventy si no seventy si no yɛde di boɔ nya Sɛ anyɛ wo girl no me nti at least nipa na that wo ma me two hundred cedi anaa sɛ three hundred cedi a nka me gu w'anim ase nka wo deɛ wo girl koraa nim sɛ wabɛ have sex wɔ baabi o but wo san bɛ ka kyerɛ me sɛ wo nim me wopɛ sɛ wo provoke me a me nso mɛyɛ dɛ mɛgu w'anim ase wei koraa de mayɛ koraa kyɛn kyɛn sika no mɛgu w'anim ase. Wosi so mbrɛ ma bɛ dodo bɛyɛ sɛ na wafa.

how a yɛ a woka no wɔ media no so no. Ah.
O deserve o respect no. Nana Makoko. Abranteɛ bi a yɛfrɛ no Kuo Nhyira. Ɔyɛ gospel musician. Ɔbɛse mepɛ na mepeneeɛ. Ɛna ɔne me hyiaa mu. Wama me sika. Ɔsɛ ɔbɛsɛnde me sika. Wama me 10 pesos mpo. Ɔsan de di m'atɛm sɛ, Meyɛ kwasea, meyɛ ahyɛwo ni, metwam kankan. Yɛka ɔba a menka ho, na me meyɛ ahyɛwo ni na mede me twɛn nam. Nananom, ɔso onim me. Nana, mebae sɛ woyɛ ɔbaa, mepa wo kyɛw, mesrɛ wo, nkotodwe gu fam, di m'asɛm yi bi ma me. Aberanteɛ no a yɛfrɛ no Kuo Nhyira no. sɛ ne ntorɔ sɛ ɔne me nnaeɛ na meretwa ato no so deɛ a deɛ mɛka biara ɛmmra no so na sɛ ɔne ma da ɛna wama me sika ɛna ɔso di matam de mase di matam di anananom wodi ɔne bi asɛm a ɔmo nti na me deɛ maba ha no ofiri baabi tɔn na maba wɔn ase a so ɔbɛdi masɛm ama me na aberanteɛ no ɛfɛ no kuo nhyira no wɔn ne ho sɛ wowɔ tumi Ɛwɔ mu sɛ ɔbɔ gospel deɛ ma no hu sɛ tumi bi sene tumi bi hɔ wabu no kwasea nti megyina anom sɛ mekita me nsam kɔsua sɛ yale ani aduro yale ɛko a ɛnkɔ da ahotɔ ahotɔ ɛde ahotɔ de ma muni ma no nyɛ bi da wɔ asase so da moma ne ho ntɔ no moma ɔnya ahotɔ wɔ asase so sɛ yale That is it, obi kaeɛ, ae. Ababaawa no, so watie no aba, wahu ɔbaa ko a meka. Ɔbaa sɔn no, ne ho ɔfɛ, deɛ ɛtoɔ nso deɛ ɔwɔ bi. Na ɛno na nti a yɛnya allegedly, yɛse ababaawa no ɛneɛ, ne ɔte mu ara no no, ɛneɛ ɔkɔpie mu ɔbɔgɔ so a, ɔne polisini bi ma ɛno nso kɔkyinkyin seyi a, taxi driver bi ma ɛno nso kɔkyinkyin seyi a, na abɔfra yi a wotia no a ɔse osii soɔ wafa mmamu nnan, na saa mmamu nnan no ɔwɔ 18 years, yɛbisa sɛ ɔstartee 14 anaa? Afe biara wɔfa baako gyaa no anaa bosome biara ɔfa baako gyaa no because ɔkyerɛ mu a kɔnhyira deɛ December yi a ɛna wɔn de agya yɛ nnɛ akɔpie mu wɔ sompa yi a abɛyɛ ɛyɛ the story in town. a anyɛ koraa a nka ɛkava NDC ɛyɛ swearing in no ho na ɛnɛ nka ɛkava soɔ. Amanfoɔ si ho nkonnwa ɛreposa no sɛ ɛyɛ beseɛ na wɔrewe no wɔ puruguo no. Mebisa sɛ, ɔbaatan bɛn na ne ba ni? Abusua bɛn na ababaawa yi firi mu? Onua bɛn na ne nua no no? na ɔkɔ asɔre anaa? Community bɛn na ɔte mu? Efie a wafiri mu mpanyinfo a ɛwɔ hɔ ɛdɛn na wɔka? Ne maame ɛdɛn na wɔka a ɔne ne maame te dan mu a wagyae ne ba ba a wanya mfie du nwɔtwe a by this time kɔwɔ school na wakɔyɛ family planning na aburu mu na bɛrima afa no na ɔmfa na ɔde si radio so afa camera si n'anim Wei na ɛbɛka nyaw, wei na ɛbɛka nyaw, wei na ɛbɛka nyaw. Yɛbisa sɛ, hwana ɛba no no? Hwana ɛba ɛno no? Ɛno ne nsɛm a Ghanafoɔ ɛrebisa. Subscribe and share. Makram.